Jo, an do sinn ech erëm, respektiv sinn net alleng, den Erik ass och hei. Salut Erik. Salut, wéi geet et? Maja, wahrscheinlech geschwënn méi gutt fir mech, wëll mir maachen haut eng Kéier eppes ganz Neies um Youtube Channel. Mir haten et eng Kéier virun engem Joer an der Veranda bei eis gemeet, just um klenge Bettel. Mir maachen et dës Kéier e bësse méi offiziell, nämlech den Erik an ech maachen ëm 9 ETB op, mir maachen der zwou op, jiddweree wielt elo eng aus, respektiv den Erik ka elo als Gaascht haut an dësem Video déi éischt fir sech auswielen. Sou eng ETB kascht aktuell ëm déi 40 Euro. Ech erklären iech nach kuerz de Punktesystem respektiv ech blenden e kuerz eng Kéier och séier an. Eng normal Holo-Kaart gëtt et ee Punkt, eng Wii-Kaart ginn et der zwee, ditto kritt der dräi. Dann hu mer déi Wii-Star-Kaarte gi mer schonn op véier drop, Full Art si mer op fënnef, Radiant respektiv déi Shiny-Kaarte ginn et jo dräi Stéck, do sinn et scho sechs Punkten. Wa mer eng Rainbow-Kaart hunn, sinn et der siwen an zu gudder Lescht eng Gold-Kaart, där et jo och just dräi Stéck ginn, si mer op 10 Punkten. Mir hunn, wéi gesot, eng ETB. Ech kann eng Kéier esou der nei just déi schematesch eng Kéier déi aner Säit weisen, wou e bëssen alles drop steet. Dir kennt d'ETBen, mir hunn se och genuch am Discord opgemaach. Ech mengen, du hues se och schonn oft eng gesinn. Jo, genau, do war ech schonn oft derbäi.
Mir hunn dës Kéier hei der an 10 Päck dran an och eng, ech mengen, do ass eng V-Star-Kaart esouguer. Dat heescht, mir hu scho Punkten, mir ginn dat mat Null hei eraus haut. Gutt fir mech. A wéi gesot, den Erik kann elo déi éischt auswielen. Den Erik mécht se hei.

An der Zäit weis ech eben, wéi dat ausgesäit. Dir gesitt eben hei eng Kéier vu banne sou d'ETB och. Do gi se mer ran, all déi Booster nach erëm sou e bëssen dran, och verschidde Kaartendesigns. Mir leeën de Knascht natierlech och fir iech op d'Säit. Hei hutt der zwou Mol erëm eng schéi Broschür, wou mer all d'Kaarten dra gesinn. Déi kritt och op d'Säit. Da fir iech, jo dëst ginn da vill Kaarten, da leeë mer déi eng Kéier esou. Musse mer elo zesummen maachen.
Da musse mer elo zesummen maachen, jo. Respektiv eng Kéier kucken. Gesäit een se gutt an der Kamera? Probéiere mer eng Kéier.
Just huel de vläit eng Kéier kuerz deng Këscht och op d'Säit, dann am Enn fir d'Coder fir iech. Déi loosse mer e bësse leie well et sinn just genuch fir iech. Maja, da soe mer eis en normale Saz. Hei sinn d'Coder, wien se wëll ka se kréien. Éischten ass vir. Shoutouts un den Dino. Voilà, an ech mengen Eric weess dat guer net. Do sinn d'Kaarte fir Pokémon Go selwer, dat heescht. Ech kann dann an d'Spill aginn, da wäert ech em herno eng Kéier weisen off stream wéi dat funktionéiert. Wäert mer eis warscheinlech e leschte Code hei knëppen an ech huelen déi elo scho ewech, där hat elo genuch Zäit dofir. Du kriss dofir keng Kaarte méi online, mee. Déi kriss de an de Boosteren an hei ass eben, du kriss da sou Kaddoen. Am Spill, am Handyspill, ah jo, ok. Sou Stickere fir ze verschécken. Voilà, Miri kuckt eng Kéier d'Broschür duerch, wat mir iwwerhaapt haut opmécht. Dann gi mer schon hei. Kuerz och zur Packung, ech fannt dat mega gäil wéi de Mewtwo sou sëlwer liicht, also wierklech cool gemeet, schéi Këscht.
Sou, dann zéie mer déi zwee raus. Dir héiert och de Sound. Déi hei brauche mer hoffentlech jo ëmmer, also dir hutt se jo elo während dem ganze Let's Play scho gesinn. Schéi Mewtwo-Sleeve. Hoffentlech haut gebrauchen. Hei ass dann déi typesch Codekaart. Leeë mer ëmmer esou schéi bäineen. Dann hu mer hei, déi misst och normalerweis hunn, eng schéin Promokaart am Utility.
A mat Punkte elo kucken, da géif et elo schonn zwee Trick hei stoen. Dann hu mer schonn zwee Punkte gemeet. Tiptop. Ech gi mer duebel.
Dir wësst och hei déi normal Energiekaart, hu mer alleguer e Bundle dran.

Dir gesitt et, dat Männche ka sech et schéi bäinee leeën. Hien huet der 10, ech hunn der 10. Fir dat kee ka soen, ma gi fuddelen, leeë mer se alleguer schéi simultan op de Koup. An da réckelen ech e bësse méi no. An da géif ech soen, maache mer dat esou, dat mer da simultan d'Coder dohinner leeën, also d'Mythokaart kann ech am Fong och eraushuelen, eng Kéier fir iech déi besser ze weisen. Dann maachen ech meng op. An dir muss lo och schnell sinn, well déi ginn natierlech elo nëmmen e puer Minutten ugewisen. Do kommen ëmmer nei erbäi.
Sou, do gesi mer dann d'Kaart.
Wéi gesot och hei eng ganz schéin, dat do wär jo dann, dat Platt huet just gesot, et wär just eng Vkaart, mee dat do ass och schonn eng Fullaachtkaart, wa mer se kucken. Dat heescht, déi do am Fong. Hun e 5 dran hat. Ja genau 5 Punkten.
Yes, leeën se schéin op d'Säit. Déi kënnt an eise Binder an dann. Ah, sinn déi do dobäi, déi esou ofgestickert ginn, ne? Yes. Okay, ka sinn, datt ech déi net direkt erkennen, mee ech wëll där dann natierlech kréien. Mir fänken einfach vu vir un, mir maache kee Kaartentrick oder esou. Kee Kaartentrick, an och keen, wéi am Discord ëmmer hunn. Kann dat ee kann wiele wat fir Pack Mob man man einfach vun hannen op fir lo am schnell verfahren sou vill Pack die haut op man schleen awer direkt schon hei gekrut an fir iech dohinner
warnech sou dohinner an dann man sou hunn dann kuck man wat man do hunn sou dréin man sou ëm da giwech soen.

Okay.
Voilà, leider eng Kéier eng schéi shiny Kaart. Hat mir eigentlich bis net gezünn am, äh, am Projet. Hat gëtt och Bitcher mech dat schneiden, wenn man dann Double Hits hunn. An voilà, zum Schluss man zwee eng Holo, dat heescht och ausgeglacht. Muss just kucken, Leen da lo bescht man. Ech leen eng heihin an, verpulz.
An d'Ballkaarte giff ech soen, déi leeë mer dann, äh. Ah, du denk vielleicht op der do set weil sos äh, le- mir muss ja Ja. no nozielen Okay, okay.
okay.
das ich mache lo so eiers mei stapel dann natürlich och lapress gëtt awer klenge punktchen och fir dech den den despota hit wie geso de klengen hit dann aber man se mal e punkt huet und dann de recht hei äh, giwech so muss man dann net kucken sind immer fir karten immer können Jobben. Et kënnt eben drop un, wat mer ëmmer esou als Pull oder besser gesot Hit hunn. Ech léinen d'Kap och just hei zou deenen Needs méi heiz gutt. Ok, da bleift et spannend. Also do hues de Moment volle Punktzuel gemeet. E klenge Lead kann ee soe, jo, mat 6 zu. An du kanns trotzdem elo och eng Goldkaart nach hitten, ne? Dat kann ëmmer nach gebraucht ginn, also jo, dat ass speziell.
An ETBen hunn eben dann ëmmer den Punkt dass unberechenbar. Sou, leeë mer lass hei. Da kucke mer.
Oh, do luusst schonn eppes raus.
Ups, do hunn ech scho gespoilert.

Den Eric, e klenge Pinkche schon opgeholl mat sengem Dragonite V. Ma jo, den och am Projet scho gezunn. An eben eise Reverse war fir eis allen zwee lo kee Punkt, well mer Reverse-Kaarten net an d'Wäertung mat eranhuelen. An hei de Schluss weis ech eng Kéier ganz séier, Dir hutt d'Kaarten oft genuch am Projet gesinn. Den Eric huet déi och, ech mengen et war lescht Woch, huet e jo d'Ivy-Kaart op, d'Ivy-Box opgemaach an huet den och gemierkt.

Da kënne mer jo soen, obwuel de Bettel do eng Kéier wëllt mat mer maachen, da kënnt hie dann och eng Déngens virschloen. Dir kennt mech jo, ech sinn en Iesel, deen alles keeft. Esou. An dann kucke mer, wéi dat hei elo ausgeet. An den Dau kommentéieren ech och net méi allze vill. Et ass wierklech schwéier, wann ee sech schonn honnert Mol gesinn huet. An seet, haut ëm en neie Projet, wéi gesot. E gesäit cool aus iwwerens. An dann ëmmer gläich dann eent zu eent si mer hei erausgaangen. Mat engem Blastoise an en Hytera bei den Erik den op der Pokémon Arena dann steet an hei Pokéstop dee kanns du och eng Kéier dréinen den Erik dat gönnen ech der lo. Jo genau, swipe mer sou eriwwer. Swipe mer eriwwer, hoffen mer e bëssen nach méi Gléck ze kréien. Dat war deen nächste Pak, huelen ech meng Kaart ewech an dann let's go fir déi nächst Ronn.

Och em en deen deen Teil rausgaangen also daat sin zwou ETBen déi nach bon Radiant bis elo den den Turtok soen ech näischt ass schon e coolen Hit. Genau wat gess du dozou ze soen bis lo ass et awer gudd oder hat scho schlëmmer Päck?
Dat hat scho schlëmmer Päck muss een eben soen mee hunn nach 40 Euro investéiert jeweils bis d'Heescht scho 80 Euro an wann een nach kuckt mer hunn

Dann gesäit et leider bei mir schon nach dat Reverse Kaart. An ech gesi bei dir hannen drun, dat ass e gudde Punkt fir dech.
Dat ass eng äh, Full 8, dat heescht dat si 5 Punkte fir dech. Ech erkenne just grad, ah dat ass dee Meltan, jo gutt, dee gëtt et nëmmen am Pokémon Go bis elo ne? Melmetal gëtt just op Pokémon Go. Coolen Artwork awer, muss een soen.
net sou richt drop schéint mee cool Kaart. Ech hunn et ieren dat do wann ech déi wa mer déi am Rainbow gezunn hätten wat ech soss meng op deen aléen mee elo hues de scho elo hues de quasi schonn de Lead wann ech lo bësse sou recht elo hu ech hat elo just ee Punkt an dat do ass eng Full Art gewiescht dat sinn der direkt 5 meng Stëmmung ass grad déi doten da wëlls dat schonn ech weess ech hu scho rem am Gefill ech sëtzen heiheem an den Erik zerstéiert mech erëm. Hie muss mech einfach do verstoen. Ech investéieren hei dorëmmer, hie kënnt dohinner, hie mécht d'Päck op an hie geet weider an hie geet dann erëm. Dat ass wierklech esou sad story beim Ganzen. Muss ee vläit eng Kéier iwwerleeën, maache mer dat a Yu-Gi ëmgedréit?
Voilà, dat ass mäi Pak.
Voilà, hie hätt een och kënnen eng extra Reegel maachen, wann ee seet Evoli, Evoli, Felina, wann Felina geet, dann huet den Erik se automatesch gewonn.

Eng vun den deierste Kaarten am Spill ass et o wärt hei lo uewe gesin. Et eskaléiert grad mam Opweise vun de Kaarten. Déi hei Kaarte si mëttlerweil nemme wichteg, mee scho witzeg. Ech hun am ganze Projet keen Shiny Turtok a kee Shiny Glurak gezunn. Kënnt den Erik laanscht, hu mer se allen zwee an engem Paak. Theoretesch kéint mer lo schon ophalen. Mä dann hun ech de Starter Glurak an du hues de Starter Dingens. Da man mer eng Kéier en Play Together for a Leaf Green.

Den Holokaus ass erëm ee Punkt méi fir den Erik dann hei.
Ja, deen hun ech leider och schon ze oft gesinn.
Näischt Neies wéi den Leit zum Schluss nach eng Kéier, Dir gesitt et och. Maache mer séier op d'Säit. A keng Angscht, fir ween dat hei ze séier géing ass, mir maache lo zum Schluss eng Kéier de Bilan. Dann leeë mer alles eng Kéier eenzel hi, wat jiddwereen eenzel gezunn huet.

Du häss se gären an ech hun der geäntwert déi Kaart hues de schon. Jo ech hat souguer gekuckt an mengem Binder, jo effektiv an et ass och déi Raritéit, also wonnerschéi Kaart.
Se huet sech hei an der Luut e bësse besser gewierkt.
Dat ass de Combo jo. Wa an ech gesi schon, ech hu keen Hit an du och. Dat ass jo den Ditto, nee dat ass keen Ditto, dat ass eng normal Holo Kaart. Déi Xero och cool aus. Dass Garados huet och emmer säi Flair, well einfach de Garados, ech mengen emmer dat éischt shiny Pokémon iwwerhaapt ass aus dem Spill wann ech mech net ieren halen, aus Gen 2 jo, well en halt einfach esou kritt jo. Jo, ech mengen Gen 1 gouf et dat nach guer net, an Gen 2 ass dat do mol agefouert ginn, do sinn d'Faarwe jo mol erëm, do kommen mer och drop, sou mir sinn hei beim leschte Tag ukomm.

Alleng well de de Pelinara hues, hues de gewonnen. Weess de wat, kriss de Pelinara kriss de geschenkt.
Gutt, dat wären dann 20 Päck am Schnellformat gewiescht. An ech géif da elo soen, da leet den Eric seng Hits mol dohinner. Jo, da kucke mer mol.
Luejen déi heiten da elo mol op d'Säit, déi der elo laang genuch do leie gehat. An da rechne mer zesummen, wéi soen. Ech mengen, ech hu just eng Kaart hei am Balk.

Voilà, do ass. Gutt, also Dir wësst, mir hunn eng Hummer nach.
Dat heescht, den Erik léisst seng Saache mol e bëssen zu do hin, da kucke mer, dat an d'Kamera och kréien. Voilà, kucke mer mol.
Also mir haten den Ditto. Dat si jo da schonn dräi Punkten. Dann hate mer den, ech weess net méi, wéi deen heescht. Despota si mer op véier Punkte, respektiv mat der Vullag vu Mewtwo Vii si mer op.

Geet awer séier dat mer eisen gudden Kaliber eraus komm sinn. Da giff ech lo huelen dass de deng Kaart mat Säit lees an da kennt mäin Mäin mir haten do zum Schluss eng Wii looss mer déi just do leien ech hunn eng verluer Voilà do déi hu mer jo am Fong och dobäi Tëscht Nuit de Vie an dann hei Arctos Ech kucke lo mol all déi déi Holo also et war vill vill méi Holo bei mir hunn ech d'Gefill, oh wierklech ech hu geduecht du häss vill besser Puls gehat.
Effektiv, dee gudde Pull kënnt duerch déi hei Kaart, déi eben och vum Money méisseg méi wäert kënnt. Dann hunn ech, wéi gesot, du gesäis ech hu wierklech extrem vill Polokaarten.
An do méngt der en Ënnerscheed, mee alleng duerch déi hei zwou Kaarten sinn ech vläit am Money méisseg am Plus. An ëmgedréint mat de Punkte wäert ech elo ablenden, dat wësse mer allen zwee net, dat musse mer elo zesummerechnen, dat kritt Dir ageblent.
Ech och net, mee ech huet dee ganze Format hei gefall. Mä mir kënnen als Highlight wierklech eng Kéier top Kaarten hinnerleeën. Do kanns du eng Kéier däi Glow-Up nach aushuelen.
Dat si wierklech déi beschten Hits vun 20 Pack-Openings hei. An déi räich Kaarten, du has fir dech nach den Ditto Highlight. An deen hu mir awer och am Projet oft genuch gesinn, mee datt mer eleng schonn och déi do zwou Kaarten, och déi hei Full Art, eng Kéier gezunn hunn, ass schonn hefteg. Mir hun dat hei eng Kéier probéiert, ech hoff dir huet iech Spaass gemeet. Dir gesitt elo op den Endscore, dat gesäit mir egal, ech och eréischt am Schluss vum Video schneiden dann wéi et ausgaangen ass. Wa mer dat esou eng Kéier solle maachen, dann schreift dat an d'Kommentarer. Soen ech dir Merci Eric fir de Spaass hei matzemaachen. Gär geschéen, gär geschéen.
Mir sinn net toxesch ginn allen zwee an ech mengen déi do Kaarte loossen sech weisen. An ech bleiwen dobäi, ETBs, Old ETBs, kënnt besser raus wat d'Pulleréits ugeet. Merci et nokucken an bis dann nächst Woch mam Ofschloss zum Projet mengen ech. An Erik ass dann dës Kéier och fir d'lescht Kal en Ei Projet mat dobäi gewiescht. Ech soe merci fir d'Derbäi gewiescht sinn an bis demnächst.
An dir wësst wéi den Dino et seet, falls jo looss e Like do. Haha jo stëmmt, genau.
Bis dann, ciao ciao.